नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे भगवानक कृपासँ अहाँ सब ठीके है तो चलू हम अहाँ सबक लेल एक बेर फेरसँ लऽ कऽ उपस्थित छी क्लास नवा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्डसँ सम्बन्धित अछि स्वाभाविक बात अछि मैथिली बिहारेमे बोलल जाइत अछि आओर बिहारोके मिथिला क्षेत्रमे जे छै मैथिली बोलल जाइत अछि तऽ ई बिहारे बोर्डसँ सम्बन्धित हएत आइ अपना लोकनि पढ़ब पदखंड पदखंडमे जे छै चैप्टर नंबर पढ़ब चाहे जकर शीर्षक अछि किछु देखियौ पावसी तामसी की शीर्षक अछि एकर पावसी तामसी आओर हिनकर जे लेखक छथि से छथि सुरेंद्र झा सुमन नहि ई चैप्टर तऽ बड़ पैघ अछि मुदा एहिमे क्वेश्चन कम बनैत अछि अधिकांश जे छै बड़का चैप्टरमे देखब क्वेश्चन कम बनत जे निबंधात्मक चीज रहैत अछि ओहिमे क्वेश्चन तऽ बेसी बनैत अछि मुदा जाहिमे कवितामे ओनाहितो जे छै क्वेश्चन कम बनैत अछि देखियौ पहिल क्वेश्चन देखब कहै छै पावसी तामसी के रचयिता के छै नहि पावसी तामसीके रचयिता के छै एकर आंसर हम नहि बतायब अहाँ सब जे छै कमेंट बॉक्सके प्रयोग कऽ कऽ एकर उत्तर बतायब ठीक हम पढ़ि दै छियै कि विद्यापति छथि चंदा झा छथि प्रोफेसर सुमे सुरेंद्र झा सुमन छथि कि राजकमल चौधरी छथि पहिल क्वेश्चन के ही आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बताएब कियाकि हम शुरुए के लाइन में जे छै एकर आंसर बता देने छी अगला प्रश्न अछि कि प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन के जन्म कोन जिला में भेल छल कोन जिला में भेल छल बताओ मधुबनी में भेल छल समस्तीपुर में सीतामढ़ी में कि दरभंगा में तकर उत्तर की वजह कहा कि बी समस्तीपुर नहीं की वजह सुरेंद्र झा सुमन के जन्म छै अहाँ के बिहारक मे समस्तीपुर जिलामे जन्म भेल छल समस्तीपुर आइ काल्हि काफी विख्यात छै किएकि ओतऽ से एगो मिथिलाके लाल जे बार बार कमाल कऽ रहल छथि वैभव सूर्यवंशीके नाम अहाँ सब सुनने होयब आइयो जे छै श्रीलंकाके छक्का छोड़ा देलखिन हेँ एहिसँ पिछला वला मैचमे अखन जे छै वैभव सूर्यवंशी अगर देखब तऽ जे इंडिया ए आओर श्रीलंका ए के मैच भऽ रहल छै ओहिमे जे छै आइ मात्र एगारहे गेंदमे शतक मारि देलनि ओना उनतीस गेंदमे जे छै ओ चौरानबे रन मारलनि

तऽ ई छथि के मिथिलाके लाल ई हमेशा कमाल केलक हमेशा जे छै कमाल करत एकरा जे छै हल्कामे अहाँ सब नहि लियौ उएह जिलाके अंतर्गत जे छै उएह जिला अछि समस्तीपुर ओना दरभंगा जिलासभमे हमहूँ रहै छी हमरे जे छै पड़ोसी जिला समस्तीपुर अछि हम जे छै दरभंगा आ समस्तीपुर जिलाके बॉर्डरपर रहै छी हमर जे ओ खेत अछि ओहिमे हम चलि जाइ छी तऽ ओ भऽ जाइ छै समस्तीपुर जिला नहि तऽ हमर एगो खेत समस्तीपुर जिलामे अछि हम रहै छी दरभंगा जिलामे हम बॉर्डर पर छी दरभंगा समस्तीपुर जिलाके बॉर्डर पर आब की कहै छै प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन की जन्म कखन भेलनि कखन भेलनि यो बताउ उन्नैस सए पाँचमे उन्नैस सए दसमे उन्नैस सए पन्द्रहमे उन्नैस सए बीसमे तऽ एकर उत्तर जे भऽ जायत से की भऽ जायत उन्नैस सए दस ईस्वीमे जे छै एकर उत्तर भऽ जायत नहि अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै प्रोफेसर सुरेंद्र झा के निधन कखन भेलनि तो हिनकर निधन भेल पाँच मार्च दू हजार दू ईस्वी को कि पाँच मार्च दू हजार को कि दस मार्च दू हजार दू को कि एक जनवरी दू हजार दू ईस्वी को हिनकर जे निधन भेलनि से पाँच मार्च दू हजार दू ईस्वी को जे छै हिनकर निधन भऽ गेल सुरेंद्र झा सुमन के निधन कहिया भेल तऽ पाँच मार्च दू हजार दू ईस्वी को हिनकर निधन भेल

एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ सावन भदवा की अछि मतलब गाँव घरमे कहै छै सावन भादो साउन सावने कहल जाइ छै मैथिलीमे साउन कहल जाइ छै साउन नहि कहै छै सावन भादव की अछि ई उपन्यास अछि नाटक अछि काव्य संग्रह अछि कि निबंध अछि एकर उत्तर की भए जाएत अहाँके काव्य संग्रह नहि साउन भादो की अछि काव्य संग्रह अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै उत्तर कोन विधाक रचना अछि नहि देखियौ नाटक छथि खंड काव्य छथि कहानी छथि कि निबंध छथि एकर उत्तर की भेल अहाँके खंड काव्य नहि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्नक उत्तर देखियौ कहै छै पर्णसिनी की अछि पंचमी की अछि देखियौ उपन्यास अछि कविता संग्रह अछि नाटक अछि कि जीवनी अछि देखियौ पर्णशिनी की अछि तऽ कविता संग्रह अछि नहि पर्णशिनी की अछि कविता संग्रह अछि आब कहै छै पर्णशिनी पर कोन पुरस्कार हिनका भेटलनि तऽ देखियौ कहै छै ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार विद्यापति पुरस्कार तऽ एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब पद्मश्री पर जे छै हिनका जे पुरस्कार भेटलनि तकर नाम की छलनि साहित्य अकादमी पुरस्कार छलनि अगिला प्रश्न देखियौ उत्तर पर कोन पुरस्कार भेटलनि तऽ साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार विद्यापति पुरस्कार की पद्मभूषण पुरस्कार एकर उत्तर जे छै की भऽ जायत अहाँके सी भऽ जायत मतलब विद्यापति पुरस्कार जे छै एकर उत्तर भऽ जायत एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै पावसी तामसी कोन काव्य संग्रहसँ लेल गेल अछि नहि कोन काव्य संघर्ष लेल गेल अछि अर्जनासँ प्रतिपदासँ सावन भादवसँ कि अंकावलीसँ तऽ देखियौ पारसी तामसी जे छै अहाँके सावन भादव जे छै काव्य संग्रहसँ लेल गेल अछि कोन संग्रहसँ लेल गेल अछि सावन भादव काव्य संग्रहसँ लेल गेल अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कवि वर्षा ऋतु के वर्णन कतेक रस में कयने छथि नहि पाँचमे सातमे आठमे कि नओमे एकर उत्तर की भऽ जायत नओ मतलब कवि जे छै वर्षा ऋतुके वर्णन जे छै नओ की छै देखियौ नओ रसमे कयने छथि कए गो रसमे कयने अछि वर्षा ऋतुके वर्णन नओ टा रसमे कयने छथि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न जे छै अपना लोकनि देखब कहै छै कवितामे पहिल रस कोन अछि की कहै छै देखियौ कवितामे पहिल रस कोन अछि करुण रस्य हास्य रस्य वीर रस्य कि रौद्र रस्य एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके हास्य रस मतलब कवितामे पहिल रसके बात करब तऽ की अछि हास्य रस अछि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्नके उत्तर जे छै अपना लोकनि देखब कहै छै मेघ आ बिजलीके वर्णन कोन रसमे भेल गेल अछि तऽ हास्य रसमे शान्त रसमे वीर रसमे कि अद्भुत रसमे तऽ एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके हास्य रसमे एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै बुंद बुंद पानी खसबाक चित्रण कोन रस में अछि तो करुण रस में श्रृंगार रस में वीर रस में कि हास्य रस में तो तो की हो जाता है कि करुण रस में जे तेज पूर्वा हवा के वर्णन कोन रस में भेल अछि रौद रस में शांत रस में वीर रस में कि हास रस में एकर उत्तर की बजत अहाँ के ए तेज पूर्वा के बारे में जे छै रौद रस में कहल गेल अछि अगला प्रश्न देखियो कहै छै थर थर कपबाक स्थिति कोन रसमे परिलक्षित होइत अछि नहि थर थर कपबाक भयानक रसमे करुण रसमे हास्य रसमे कि वीर रसमे एकर जे उत्तर हैत से की भऽ जायत अहाँके भयानक रसमे की उत्तर भऽ जायत भयानक रसमे जे छै एकर उत्तर भऽ जायत पीच पीच माटिक वर्णन कोन रसमे भेल अछि वीर रसमे विभत्स रसमे शांत रसमे कि हास्य रसमे एकर उत्तर है से की भऽ जायत अहाँके विभत्स रसमे नहि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै मेघ आ बिजरू के संघर्ष कोन रस में चित्रित अछि तो वीर रस में करुण रस में श्रृंगार रस में कि शांत रस में एकर उत्तर की हो जात अहाँ की करुण रस में की भ जात करुण रस में जे छै एकर उत्तर भ जात ऐसे अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै चंद्रमा आ चंद्रिका के वर्णन कोन रस में भेल अछि ओ श्रृंगार रसमे भेल अछि वीर रसमे भेल अछि विभत्स रसमे भेल अछि विभव रसमे भेल अछि इस जे छै जे छै चंद्रमा और चंद्रिका के वर्णन जे छै अहाँके श्रृंगार रसमे भेल अछि कोन रसमे भेल अछि श्रृंगार रसमे भेल अछि अगिला प्रश्न देखियौ जादूगर जका हवा के वर्णन कोन रसमे भेल अछि अद्भुत रसमे शांत रसमे हास्य रसमे कि वीर रसमे एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके अद्भुत रश्मि एकर उत्तर भऽ जायत अगिला प्रश्न देखियौ प्रभात आ सूर्य किरणक वर्णन कोन रश्मि भेल अछि शांत रश्मि करुण रश्मि रौद्र रश्मि की वीर रश्मि एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके शांत रश्मि की भऽ जायत शांत रश्मि जे छै एकर उत्तर भऽ जायत

अगिला प्रश्न देखियौ सुमन जी के व्यक्तित्वक प्रमुख विशेषता की छलै वैज्ञानिक छल छल केवल कवि बहुमुखी साहित्यकार छल कि केवल संपादक छल एक उत्तर अहाँके सी भऽ जायत मतलब बहुमुखी साहित्यकार छलनि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै पावसी तामसीमे प्राकृतिक अधिकार की अछि वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके वर्षा ऋतु भऽ जायत आ प्रवर्तन लोकनि अभ्यास प्रश्न और एकर उत्तर देखियौ पहिल प्रश्न अछि कि पावसी तामसीक रचयिता के छथि देखियौ पावसी तामसीके जे रचयिता छथि से प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन छथि के छथि पावसी तामसीके रचयिता प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन छथि ने अगला प्रश्न अछि कि पावसी तामसीमे कतेक प्रकारक रसक चर्चा कयल गेल अछि सभक नाम लिखू तऽ देखियौ पावसी तामसीमे नौ प्रकारक रसक चर्चा कयल गेल अछि देखियौ एकमे अछि हास्य करुणा रौद्र भयानक विभत्स वीर श्रृंगार अद्भुत एवं शांत रस मतलब नौ प्रकारक जे छै रस के चर्चा कयल गेल अछि एक बेर फेर देख लियौ हास्य रस करुणा रस रौद्र रस भयानक रस विभत्स रस वीर रस श्रृंगार रस अद्भुत अद्भुत रस एवं शांत रस मतलब जे चैप्टर अछि जे पाठ अछि पावसी तारसी एहिमे नौ प्रकारक रस के जे छै व्याख्या कयल गेल अछि

एनाहिते छलए एतऽ एतऽ परेशानी भऽ जायत तऽ ठीक कऽ लेब अहाँ सब एहि प्रकारे जे छै ई चैप्टर अहाँ सब खतम भऽ गेल अहाँ सब जे छै बढ़िआँ सँ सुन्दर हस्ताक्षरके प्रयोग कऽ कऽ एकरा जे छै सुन्दर सँ नोट्स बनायब आ जे छै तैयारी सेहो कऽ लेब आ क्लासमे तऽ चेक करबैये टा पड़त आइ अहाँ सबहक क्लास एते धरि रहत जय मैथिली जय मिथिला जय बिहार जय माँ जानकी